Sou, an hei wier mer erëm bei enger weiderer Folg vun Let's Play DayZ. Mat dobäi ass den Tom an de Pol. Hallo.
Guten Owend.
De Jeff huet mer leider grad eng SMS geschriwwen, dass en ze vill Pussy ass haut matzespillen. Vun dohier, an et ass scho laang hier, dass mer am DayZ gespillt hunn, elo no zwee Updates hu mer ons endlech erëm erugetraut. Vun dohier wëlle mer och mol e bësse kucken, dass mer vun deenen neie Saachen eppes fannen. A mir sinn ze Elektro. Da géings du vill Spass beim Nokucken. Wat hu mir da sou vir, Jongen? Tada! Oh wat lafen déi sou behënnert hei ronderëm? Keng Ahnung, muer fir d'éischt mol e bëssen eis. Jo ech géing soen, mir ginn elo mol e bëssen, wéi hie sot, e bëssen eis oprüst elo mol. Bëssen Gesëffs, Geiess an sou fannen. Kommt mat an bleift bei enee wann et geet, dass en ee kann deem aneren hëllefen. Boah ass du flott am Zond do! Loosst mech opstoen, ech maa grad nei Breakdance.

Yeah. You got it, bro.
Sou, maache mer déi dote mol schwaarz. Ah, ech hunn och Spraypaint derbäi. Da, ech brauch onbedéngt Déngens, gell.
Hu mir en Onspray-Net?
Wann ee Mousi-Munitioun fënnt, hei kann ech fir meng Longhorn gebrauchen.

Loosst Äech net ëmbréngen, gell? Ech hu keng Loscht fir erëm ee sichen ze goen. Ech krut grad zwee Schëss of, wéi wann, also ech krut zwar zwee Hits of, wéi wann een e.
A wann een e Géigner gesäit, da seet een direkt Bescheed, hä? Wäre mer dat vergiessen. Oh yeah, kuck es, woah, ech sinn dee Gangster, gell? Ech hu lo eng Daunejackett. Ah, an d'Verbindung ass fort. Doum. D'Blue Tracksuit Jacket, nee déi huet manner Platz wéi mäint. Ahh hei ass e geruckelt sonnergläichen. Ass nach iergend en aneren do wéi ech? Hallo? Nee. Vizepool. Souvill zu säin Internet ass besser. Äh, hallo? Hallo? Hallo? Bingo, Revolver. Äh, Jongen. So, Jongen, äh, si Dir nëmme am Skype oder wat?

Burlap-Sack, dee kann een huele fir Déngens ze maachen, mengen ech. Jo, mat Bengelen an esou weider kanns de Rucksak bastelen. Nee, dat wollt ech am Fong net mat sou. Mee du kanns domatter fir deng Mousin en Tarndéngens ronderëm wéckelen.
Just fir d'Mousin, oder? Et ka sinn, dass hei an der Stad ass, he? Ech hu grad en eidelt First-Aid-Pack fonnt. Mä ech hat geduecht, ech hätt grad zwee Schëss ofkritt, ier ech fort war elo.

Okay, long.
Bleiwes du nemmen net stoen, de Idiot. Daf wee bleiwt dann do stoen?
Ja, wee wuel?
Also Longhorn ass eng schlecht Entscheedung. Jop.
Ass gäil fir engem anere Spiller d'Gesiit ze deforméieren, mee fir de Rescht ass et net wierklech. Oh Alter deng SKS, eier Zombie kommt, pack déi do an! Aah!
Hues de? Jo.

Ech drénken eng L'Amitié Dikrech Bière Blonde Premium.
Oh déi si richteg gutt hunn ech héieren an ech sinn net bezuelt ginn dofir. Du si definitiv net bezuelt ginn dofir. Kanns de mol ufroen op dat e Sponsor da kriss de sou Rouspert-a-Bänner oder sou fir en en duerchlafen ze loossen.

Tom, weess du wat ech maachen? Weess du wat ech lo maachen?
Ech spille lo Zombie Golf, nee Zombie Polo. Timmy, laf méi schnell, well deen doten ass e bësse méi schnell wéi du. Tom, lauschter meng Reklamm méi, du hues dat net verstan.
Sou Bitch Ass, sou komm déi nächsten, ech lee mech mat hinnen alleguer un, kommt hei.
Mir kriss de Béck an d'Schnëss. Also ech sinn e soziale Mënsch, ech spillen net gär eleng Videospiller oder soss Saachen, dowéinst drénken ech ëmmer

Kucken wéi laang ee vun Elektro op Tcherno brauch wann een am Sprang d'Prëzessioun Rhythmus trëppelt. Besser 3 no vir, zwee no hannen. Dat ass dach mega domm, keng Ahnung, da kaufen ech bis dohinner. Sou waart, ech mengen ech stinn elo mol erëm op. Sou a lass, komm mer lafe mol endlech Richtung Déngens. Mécht awer eh virem Spaass d'Hai ze spillen, gell?